خال خدا دو غیلا دے تیڈی بن پہچان دے وسدے آئیں ہن روہ دے ہیٹھو گھر ساڈے سئی سج دا مان دے وسدے آئیں ساجا ملک زمیناں بر لا چھن اساں بر بیا بان دے وسدے آئیں اساں پتھر کٹ کے کھاندے آئیں تیڈے پاکستان دے وسدے آئیں اے تونسہ شریف تحصیل ساڈی ضلع غازی خان دے وسدے آئیں کشمیر دے ہیں جو نئیں سندے تیڈے حاکم کئی فریاد ساڈی سیلاب جو لوڑی اے نائیں سالی کئیں نئیں کیتی امداد سالی جئیں دے راج اچ تریہہ مخلوق مرے نئیں فائدہ افسر تھیوݨ دا تیݙی پارک وچ پئے بور چلن ساݙا پاݨی کائنی پیوݨ دا ساݙے مال مویشی تریہہ مردن ساݙا موسم نئیں لب سیوݨ دا اساں لوک سیلاب دے مارے آئیں ساکوں تھورا ݙے کجھ جیوݨ دا ساݙا اپݨا آئیں ساڄا دھاݨی سݨ اساں رل ڳئے آئیں برباد ہیسے ساکوں ویڑھ سیلاب صفا کیتے اساں کݙاں دے غیر آباد ہیسے۔ بخت اس توں مرسی کے توڑیں مخلوق خدا ویرانے وچ جڈاں روز جنازے چوݨ پوسن نہ ہلسی ڳالھ زمانے وچ توں کاٹݨ پا کے ونڄ ٻاسیں ایویں روز بروز ایوانے وچ یا جیت دے جھنڈے چا کھڑسیں ساݙے ݙیس اتے میدانے وچ اساں ٻہوں ݙتن توں ایم این تھئیں تیکوں بعد دا وخت نہیں ملدا چلو ݙینہہ کوں توں مصروف ہوندئیں تیکوں رات دا وخت نہیں ملدا۔ آن دے چوݙاں پڑھے ہوئے پئے پتھر بھنیدن سنگھڑ وچ سجھ ابھرے ہوندن سنگھڑ وچ سجھ روز لہیندن سنگھڑ وچ ونڄے ماء ناں پنݨ بازاریں وچ پئے عزت بچیندن سنگھڑ وچ پیو ٻڈھڑا ݙانک تے ٹر آندے اوندے نال الیندن سنگھڑ وچ جیکوں عید سعید دی کوئی سدھ نئیں او عید کریندن سنگھڑ وچ۔ اٹھ مینجا لائن یا پتھر بھنن ہن لنگھن رات دی روٹی نئیں تیکوں صرف دمان دا حال ڈتے میں اد کائنات دی روٹی نئیں ساڈا روت کوئی دا مسئلہ اے کوئی غیر اصول دا خرچہ نئیں پیداوار جو تھیسی کم آسی توں سوچ فضول دا خرچہ نئیں تیڈے ہک وزیر دے ہک ڈیندا اے عام معمول دا خرچہ نئیں جیرے روز بنڑیندیں چھوہریں دے ہک سکول دا خرچہ نئیں۔ نہ اے ٻدھ ݙے ہیݨے لوکیں کوں تیݙے عرض دا شکر ادا تھیسوں احسان تیݙا تیݙے کم آسی جݙاں محشر پیش خدا تھیسوں تے ݙسے نندر سجاک آئیں سݨ ساکوں سلطان ݙسے چپ کر سڳدے حیوان کھاندن انسانیں کوں انسان ݙسے چپ کر سڳدے ہر ویلے فصلیں نسلیں دا نقصان ݙسے چپ کر سڳدے۔ کیوں مدت مدید دا بر لاٹھے دامان نسے چپ کر سگدے ساڈے لنگھن ہن مزدوریاں تے ارمان نسے چپ کر سگدے ہر ویلے اکھ توں ہنجھوں دے طوفان نسے چپ کر سگدے ایویں رڑجیں رڑجیں آ ویسوں ایوان نسے چپ کر سگدے ساڈا ایم اے پاس پکوڑیں دے چا تاس وچیندے سنکیں تے حق منگدے آئیں لاہور تیڈا ساڈی لاش وچھیندے سنکیں تے۔ ہا کپڑا منگڑیاں تائیں کولوں نسے منگدے کئی کشمور تیڈے ہن یک طرفے نہ چلن ڈیسوں حق تلفیں دے سب زور تیڈے جیڈے حق گرشن توں نئیں رہندے اساں جھل گھنسوں شاہ زور تیڈے آئے وار دمان ڈناں ولسن چا چاڑھ کے بسوں چور تیڈے اساں اپنا حق نسے سٹ سگدے پئے ہوون تخت لہور تیڈے ساڈا ست سوہر تے پانی اے ہن ہتھ ڈو ہتھ تے بور تیڈے۔

پوے کئی لاچار جے ورسوں تاں ایڈے ترائے ترائے ویندن لگ ساڈے ساڈو کوئی راہ رستہ سنڑ کوئی نئیں سردار بدھی اے پگ ساڈے ساڈا پانڑی صاف مہیا نئیں ساڈے نال پئے پیندن سگ ساڈے ایں حال سلوک نال ساڈے اساں درک درک چمدوں کاریں کوں توڑے ویج جلن پیو ڈاڈے کوں نسے سٹ سگڈے سرداریں